Amah he kan dau li um ve se, a pa cu kan khua mai khah biak mung a si i cu biak mung e an pi a liam cia pi ngun e an fapa a si caah khan hi bantuk e kan khua la kan ram an rak um lio ahcun tuan le ah tete ngah chel te rak salai na tu zan caan ah hika kan khua la kan ram ah pathian nih hun man e a hlai a sulpan ah a lak tak ko mi nong kha Minung hi Pathian nih hin a duh ti hrimhrim ti cu a langhter i tuzan caan zong a kan ruah lo tiin hi bantuk in a nasak a tlungtum kan hmuh tik ah hin Bawipa nih a hman hrimhrim ko ti kha kan hmuh caah Bawipa nih khualram ca miphun ca hmang chin ah ko seh tu cu khualram miphun ca ṭha cang hna lai cu cam ding cu ca le hin ca ka ka duhmi cu pahnih pathum te ka salai i cu pin lei cu nangmah nih Na hngalh khawh chung, na theih khawh chung, thlarau nih na chung rian a tuanmi khualram a herh timi an fial in kan kan rak cam lai. Hika an ca ka duh i khuala ram miphun ah hin Khrihfabu tu nih kan um. Kapkhat kapkhat ti thaidannak um lo in dam tein Pathian thangthatnak ah hin thlarau damnak kan hmu i khuala ram caah hin kan nunnak kan sining vialte a hmang khotu Khrihfabu kan sinak hngalh ding ca tha kan cam piak u. Cu pinah cun Hika hmanh in atu zong thawhṭhan ni sunglawinak kan serpiaktu kan fa kan nau le za he thla kan cam hna lai umnak ah hmun cio in Pathian dawtnak biatak kan theih i khualram miphun a sersiamtu dingah Pathian nih a hman hna i cuticun hika lei ah zumtu mi fa hna dah thazang a kan pek kho lengmang nak hnga ding caah hin hi kan fa kan nau hna vialte caan hlan thla kan cam lai Cu pin lei ah cun thaizing a ra rih hnga mi Hakha lei in si hna seh, Kawl lei in si hna seh, a kenkip in khual ram miphun a ṭanh mi hi ka hmai kha a rak ring hnga mi a ra phan rih lo mi caah hin thla kan cam hna lai lunglawm tein thawh ṭhan in sunglawi a hmunkhat in kan hman khawh nakhnga ding caah Pathian sin i bawmh hna cam hna u sih law Kan thlacam caah kan komtu ah Hakha lei in an pu Zimhung a si te lai. Kan zate kan si khawh ahcun khuh bil bu te Khual ram miphun caah le kan fa kan nau caah le thaizing i a rak ra lai mi kan hruaitu hna caan thlacam hna usih. Kan zate lungrual te thlacam

Bawipa kan na miphun sinah hi vanlamawnnak kha a lang lai caah Bawipa kan lo tuk in kan tha ko seh. Bawipa kan Pathian ni bantukin kan ram kan miphun caah Bawipa kha kan ram vialte fanu fapa hna nih hi tlang thiang cungah Bawipa lai kan khoi ning zakin Bawipa kan chia hak lo khuatang liam in kan chia hak Bawipa nih ni khuachan kan zo tikah le Bawipa Mei dua kho lo an kan um tikah hin kan lungre a thei ngai sihmanhsehlaw Bawipa kan Pathian nangmah cu zei thil dua kho tu ni si khat lei ka ba lung thei kan um ning caan ah hin an kan hnem tu ni si zungzal ca Bawipa kan i lawm tuk re thai mi le thil ri mi hna ka thin ara lo din na kan pek na le tu kan Pathian ne bikam na le tlo i kan caan phuan ton mi bithi cu Bawipa kan ca na phuan tlang lai ca Bawipa kan i lawm tuk min thangtha ko seh ramdang a ummi fale hna nih Bawipa hi bantukin tonnak caan thlau hun kan pek i an tuah an tuan an ruami cungah thlachuahnak na pek hna lai i Bawipa an i tinmi zatlang nun hi phak khawhnak hnga ding caah an nunnak ah siseh an tuahmi siseh an tuanmi siseh Bawipa zeitin men ah dong lomi Joshua sinah na pekmi Bawipa nih biakam cu na let lai lo i na pek ve hna lai ca Bawipa kan i lawm tuk ne min thang ṭha ko seh damnak tha chuah seh hnangamnak tha chuah seh vawlei cung ai han mi thucho vialte zong hi ram le mi phun sinah Bawipa zaangfahnak thinlung an ngei i khual ram le phil lo tu fanu fapa an si khawnak ding dua an thinlung chungah rian tuan tu kan Pathian ni si lai ca Bawipa kan i lawm ni min tang ṭha ko seh kan ram a daw tu kan Pathian ni si zungzal Bawipa hi bantuk kan in zum kho lo zongah Bawipa na lawmh biak bia kan chim kho lo zongah na nawl kan in zul lo zongah zeitik hmanh an kan philh bal lo i kami nan si ko tiah an kan ti tawntu kan Pathian na cungah kan i lawm tuk sunparnak vialte nangmah ta si ko seh tu zan zan hi tlang thiang ah rai kan thoi na sinah bia kan chim i na sinah bom kan in hal i kan sual kan palak vialte na sinah kan chimmi hi kan theihpiak lo cu cunak kan pe ko tiah Jesuh nih thla kan cam puai pak Pathian. Tu kan Pathian min thang hla sukho seh. Tu cu lai lai mino hna sinin sarep kan din ngai na lai. Kan zate mino hna sawmnak ding caah lunglawmhnak cu pe dang bu kum sawm ta hna ding lai.

Nangmah hika hmun fanu fapa, hmaikhah i a ummi hna tuu le fa hna vialte, maw Pathian halkhalei i na rungmi si sih, Bawipa kawl lei in na tlungmi si hna seh, kan kut kan i tlai i dam te le lawm tein kan i tong hna. Tuzan caan ah nangmah kan in thangṭhat tikah maw Bawipa kan tak lawng si loin nangmah sin i thlisur kan hmuhmi maw Bawipa sinin sawva nangmah kut thiangah kan in pek maw Bawipa nangmah nih a thiangmi raithawinak bantukin run kan cohlang law cuticun hmailei ah piaksiannak lungthin a ngeimi fanu fapa kan si khawhnak hnga nang thlarau thiangan bia run kan sim cio ko tiah a kan khamh